Baba mane pachikoro, baba mane pabirwa, baba mane pachikoro, baba mane pabirwa. Ndakabirwa kutsang, hey, ndakachema.
Ah, umdara giraffe. Kwanzi maitita vachada ma blacks mdara. Vakutoda varungu mdara, ma vet. Vane bvudzi rakareba.
Yamfana manje. Ma blacks apa mtaure. Ma blacks apa. Sozari ma black sense amutadza we Felicitas. Ah, mdara, ko makamboona murungu ane chunhu? Ndada kuti jairira Felicitas. Zimbabwe yese ne Africa yese yava kuti yavatadza. Haa takundikana baba. Se nation takazvimirira sedu sesu ma Zimbabwe. Ari kutopfauka pfauka ka Felicitas. Kubururuka we Wiza.
Satani afanira satadza kumitisera pano. Hayi ndomusadza iyi. Ah, but inini mbona ngo handisi black and chakangosimba pandiri chete shaft gearbox pano. Hayi but mm, wakamaya naye ataka kugadzira nyaya. Nyaya dzegwembe dziya dziya mbona. Hey, eh, une map yekuswaziland, ye eh, Bangladesh, what what. Basini.
Ha, but I think kusanyatsoputidzwa harusangana nevanhu vane madora nevanhu vane makwembe. Timu dora, timu gwembe, ndoo vari kunyatsosangana navo. Sati anyatsoputidzwa nayo yaMoses chaiyo, yekwaAroni, yaNoa, iya yakarova gungwa, yaya gungwa rakavhurika. Ha, taura akombono. Eh. Ah, but nyaya zvange hazvina kana basa ndomutyora maziso ndomuputsa ndomutyora tyora mabondo mahips aya ndomatsenga tsenga ee eh, tinasa negwembe anoita kunge jobhu ane zimepu rebangladesh paziso Hanzi map reEgypt pachest. Ah, ko uyu manje ko Zizo wacho ndiye Zizo. Ko Zizo ndiwo mumvana kutaura zidhani here? Zidhani akadanana namai Titi here?
Aiwa uyu Zizo vava mazimu danzo wedu anoimba zvedu zvemuno. Eh, akanzova nedora akauya. Ah, Zizo kuti avatadza kuti mai Titi vavo. Eh, vari kusangana nemamacha vari kusangana vapana vemadora vana vemandere chaivo chaivo kwete isusu zvigombototo tinoputsa putsa putsa kuchikora mutunha na kutsenga tsenga kusvika tasvipa kunge matowa tsvede bora uyu munhu akutoda imimi mdara akutoda imimi Hakutoda imi mudhara Giraffe. Hais tatomira nemi isu senyika. Haa mfana uyu ndiye munhu anozoudza vamwe mai kuti ndakasangana ne nemakudo pasi pezuva. Muchikwaradzira 25 tangu zvezvo. 25 mastrokes, 25 rounds, 25 hours.
Ndozvazvinotongoreva boys. 2 minutes 45 seconds. Munhu atorambwa, munhu akutonzi anonhuwa. Haana mari, haana chii. asi iye anombonaka here felistas wacho anombonaka here ndoita wakutsonda tsonda mvana wakubvuna bvuna chikora chikora kuundura gocha shuda nama kumupwanya pwanya netsvimbo yamozisi tsvimbo yakarova gungwa unoziva Tsvimbo yaAbrahama yaNoa nemusoro weMedusa, tsvimbo ine musoro weMedusa, Medusa thing.
Ah, mdara 25 rounds makapedza dzirwa paya paya tiri kusomalia kape pamakarwa chimai chacho masamusa chapa chafira ipapo
Azomba good size pano anodzika makuita sitedi kuti akamwana kunyarara semunhu ari kugerwa debuta kunge munhu ari kupemwa bvudzi remubhurugwa
kuti ange nhunzi yaroerwa padondo lazimimi mdara kusomalia ndimakanomamira pageri ravo kuti mupiwe mukadzi ndoushingo hwavanoda here kusomalia vakabaputisa 25 rounds Mama uraya munhu wamatiza. Uraya munhu kuti ange manhunzi iri padhodho.
Muruwa mfana wangu sokuti anofunga pamwe ndakakonekta kumagetsi musana wangu sokuti anotanga kutobvunza kuti asi hamuna mabhatiri here musana wangu. Ndamubvuna. Ndakakonektwa paelectricity. Mushedze izvezvi. Ndanomufonera mushedze. Aha. Haa mudhara imimi ndakutadzai so.
Haa ndakutadzai.

Nyaya yako ndaiona muzukuru usati watomboya pano. Ndaiona uchiri kumba kwako uchitogeza kuti uda kuputisa mai titi iwe. Kopotoro rangu randakati uye naro muzukuru. ReJameson wauya naro here? Necranberry dilution nemaice sandatanga nyaya yako. Haa zvemasini enyu sekuru zviri mubhoti umu zviri mota umu. ndamai ndavagira chi 50 isina kana basa nyaya ndanyatsoviika sekuru ndekuuraya munhu putisa munhu ngebute handine kamechi kandine kamechi namaititi ava ndoda kurova maiti 25 rounds 25 hours 25 styles 25 strokes ukuda 25 kilos here iwe ah, nyaya yako muzukuru Tinashe naChidzo vaive pano nezuro ano vachida kufixa mukadzi yeye ati kuda kumotova marauns akawanda hava naChidzo vana basa sekuru ndirava gwembe Tinashe aida mushonga wegwembe Sisi washida wamushonga wamuhlangenene hanzi ndine kadora nakukuta mushonga wamuhlangenene ine ndoda kusimbiswa mundima mundima yekuputsa nda kuputsa munhu baba putsa munhu sekuru zvekumaolympics zvekumuguinness akumuputsa 25 rounds nyaya yako muzuku ine hasha uda kuchitsa munhu mastich here uda kuputsa munhu muhlangenene uda kutyoredzera maititi here Mzukuru, uda tibate nemazino here? Nakwaputita mazino. E, zino ngatitodonha faster faster ndosaine kuputitwa kwemunhu. Fa kwemunhu. Pazino sekuru akadonha zino achibva sura ipapo sekuru. Pana mudzipa nesini pauro. Sekuru ndokumbira simba rekwanowa reya, simba rekuputisa gungwa, simba rekuvhura nzira, simba rekuisira mhuka mukati. Ndakamuisa tunhu mukati obastroka one side sekuru renzeve yake mbrugwa paside haa mushonga wako zvekuti unenge wa mr back mr back man mr back wandinogona mushonga mzukuru ndava kuti agone kutota misislip misislip yake mubhuruku obva wamoputisa nge fire crack hazvipakiri kasekuru hazvibude zvikuda totyorwa munhu chaizvo lifetime toda kuenda newind sekuru kuitira god medal muzimbabwe bcause varume somutadza da kumutyora i haa saka wakuda nzvuku handina ndinogona kukupa kombucha kombucha kombucha haa sekuru kana mune kombucha handenyu sekuru hatishandise kombucha tishandise zvinhu zvisina basa Ndakubuda ini, gara nekumu chaiyo. Baba madii madii apo, kuri sei mudhara? Ah, safe young man, madiiko apo? Kuri mfana unokedera chipepu changu chachiya ichi. Ah, mudhara, mune danga ka mudhara, chipi chamutaura mudhara? Ah, mfana wangu changu chachiya ka chimaititi chachiya. Oh, okay, okay, okay, eh, ka, eh, eh, chetindi ichi, chekutuka vanhu ichi. ati last time bebe pandakati kiya bebe chakatanga kutizatiza chiti hey hauna mari hey wati wati ika mudhara paya paya ka makaonekwa kunzi hamuna kana sirivha ka mudhara mungoriwo munhu wo zvake mudhara imhanza chete yamungori nayo e chapa chatanga kudhimanda mari e nditumire mari e wati wada kuenda kudubai ticket e nditengere benz e nditengere iphone 14 chinzwa mufana wangu waenda akazozvirowa manje ndakachirova skillful mufana wangu epatown ndopana ndabva nopiwa kamari yaye zvimbadzo e nasoko e ndakabata zvima us ika mudara andi makasaizwa paya paya zvanzi tanedza munosvikira hamuna kana mari muri kutongonhuwo zvenyu mabhora e mudara mabva madii paya paya mapiwa keshi ndabva ndachifonera paya paya mufana wangu mandevu ndotanga achida kudahira mufana wangu ndabva ndachitextera mufana wangu ndakati wona kayoyo ndakusendera cash saka uri papi ndiswe ipapo mufana wangu hapana kupera kana five seconds mufana wangu chapa chandipinzira ko mufana wangu chapa chandifonera ahona ka mufana wangu ndandakabata mausa maziuss badzo aya mufana wangu ndakabata baba ah eka mudhara saka makachipa here mausa acho ndabva ndachiti wona kayoyo felistas chimotibvisira hembe ndabva ndati waya pascreen pasaka na second mfana wangu chakabvisa hembe mfana wangu chabaya chakavhura brukwa mfana wangu ah, saka zvinoda bhegi zvivanhu izvi mdara mati chimaititi chakabvisa hembe mdara chapa chavhura brukwa mfana wangu chapa chadiko chakadii chikamodhela chikaisa gumbo musoro chikadii ndabva ndawedzera mamwe mawaya mfana wangu pascreen ah, iwe chakaita zvese mfanangu chakavhura bhinzi chakaisa mugoti mubhinzi chakaisa maspuni mfanangu ah, mfanangu ndakaona mahora mfanangu ha ah, migoti here mdara nemaspunu here mdara ha ah, mdara munonyeba imimi indaa ha mudhara munonyeba a a a hakuzwiko izvo ah, mfana wangu oh wona mapicture wona mapicture acho ha ah, mudhara ko bhebhe renyu mudhara zvariri kuita mudhara pasocial media mudhara ranetsa mdara rikuvava mdara kuita nge mhiripiri mdara bhebhi rangu ripiko mfana wangu ini ndine kesi ka mfana wangu yemabhebhi mdara maititi ka mdara venyu ava mdara huwa ndakachirowa 25 rounds chaje china kana basa chaje but ndangonochi dzokorodza futi eh, but eh, Taiti munonyeba kamudhara paya pamaiti ye ane kagalo kanenge kemwana mudiki ane one year. Mudhara, tazozvionera mudhara. Yeah, mfana wangu ane kagalo kadikidiki aya but uh, kabhinzi kake kari padhuze mfana wangu. Mfana wangu zvakutora izvo zvawana kupi kwezvi. Zvionera mudhara mafoni edu zvazara mudhara. Sauto nemapicture acho ere mfana wangu. Baba ari kutenderera baba. Ah, tazozviona mudhara kuti munhu uyo anopfekera magaro mudhara. Because eh mdara plus munhu akabereka do mdara munhu ane spirit level kumashure uku haa ah, maingotishainira mdara asina kana order vaipa he ndazoputisa 25 rounds 25 hours 25 strokes haa ah, mdara taitofunga kuti pamwe muri kudya zvinhu zviri nani mdara haa ah, maidya zvitsvina mdara hmm? haa mfanangu ango neproblem yekuda mari nezvimadhara mfanangu but haa ah, handinyatsoziva kuti anotesta sei ndakanganwa mupona wangu bcause eh, ndamunakirwa mupona wangu saka ameno but chandokuziva mupona wangu ndechekuti ndakapesanisa bhinzi yekuleft kuendesa kuright mupona wangu ha ah, mudara kupesanisa kupi ko hapana zvamukutitaurira apa ndozvinhu zvinopesaniswa izvozvozvo zvinhu zvekutotiwo ndakatongotiona kudai so kana ndakatoratidza imbwa yangu yakatoda kutorutsa mudhara nezvinhu zvamutaura izvo kana nhunzi yemudhara kana moskito chaicho haimbofe yakafarira zvinhu zvakaita sezvemudhara ah, hameno mudhara asi mamakadhakwa here chiiko chainyatsoitika paipa haa ah, mudhara ndakushorai mudhara ah, zvinhu zvamunei muchibhiga mudhara takayanzwa rwimbo mudhara e ndazodai e Mdara zita mdara hakusiriko kunaka kwomunhu mdara. Saka mpona kuda ndiite sei mpona kuda ndicheme here mpona ndibvume kuti haana kana plan mpona uyu. Iwe Tinashe ukona zvaakuita manje ukufunga kuti ukangwara hauna tomangwara. Hayo siyana neni yo. Uti chiko yo. e ndatokupedzera ndatokunyudzisa iwe manje ndotenda kuporisi zvaizvo izvi hazvanga zvitomboperere papo iwe utonditadza kuona wangu kutadza kuona kuita se tadza kuona kuita se mira uone zvako yangu haipere tina zvowaigwembe uri wagwembe iwewe Iwe unonditadza kuona magaro vana ava. Ndakatogara muchiclub chine vanhu vakazara mutako vana not zvako zvokubereka spirit level. Sana neniwo. Spirit level manje nini uchaona moto mina one. Spirit level yakaita sei? Spirit yangu manje inovava inini. hautombovavewo hauna kana test uri mvura ndatokutumirawo nemutemo izvezvi hauna zvaunotomundiita ende uchataura chokwadi kuti waizviitirei iwe ukutumira porisi ripiko porisi rebheri here porisi rebheri yasosiyete hapana munhu anombokuterera mumadhiri ako aya madhoti akutaura aya bvapa iwe munhu andaichengeta munhu andaipa mari wangundiita zvinhu zvakundiita rafu nhasi iwe iwe hauna kana mari yawambondipa iwe zvokuenda nekudzoka hauna kana plan mm. haa zvemari zvipi wo wakambondipa mari kupi une mari iwo da une mari uchienda palive chat apa uchibuditsa manudzo ako ari kutibuditsira bvapa mhani iwe ina unopfeka brugwa uko ende uchamitiswa futi palive pa chat uchamitiswa palive chat ipapo mitiswa nani mitiswa nani handiite zvekumitiswa inini e eh, ani ndokwandifonera ukanti ndingate life chat ndakukuratidza wakuratidza vanhu vese ende haugone futi ende une diki une kadora hautombogone kuisa kwacho hai pfapa ndosaka une gwembe ehe ehe une gwembe iwe ende hautombodiwe handitombokude futi haudodiwe nevanhu Ndatinda kupolice manje, ndatinda kupolice. Mine zvakuwanisa ndakuita tiyasha. Ndozvakusinganaka tinasha. Ndakundira kupolice ndakutongisa iwewe. Uri pwa munhu tinasha. Uri pwa munhu dama yangu yese akadya
iyo siyana neni mani pfapayo urere munhu sako isu Iwe Giraffe, ndimai Tsitsi ka? Vari kuitwa sei vepa? Hausi kuda kuvhara munhu ipapa? Oh, eh wena ndiwo wena. Ko vari kuita sei kwepa vavo? Asi ari kushuta vhidhiyo yemasocial media. Hehe, Porisi, maita zvakanaka mauya. Hey, taida tokuponerai. Uri kuona zvaita Uri kuona zvaita mukadzi uyu maitetewa. Akatora chimbanza kwatere. Abva atisira motikari ya only 10. Tikuzoona kuti haisi mota yake. Akuda kutisira nduwe yake anzi tobhadhara nenduwe.
Ho iwe ndozvaungaita here iwe? Ko ungadi kumupa mota yako asi hauna mota here iwe? Iwe pindura kamaiti pindura. Asi hautaure unongogona kutuka vanhu pasocial media. Ko soweto wakatengerwa Lamborghini wani pasocial media? Sai vanongogona zvongotuka vanhu pasocial media chete. Ah, kuchimbotiratidza ka nduu yacho yamukutaura iyo kuti yakaita sei inobhadhara zvibhadzo haa ah, mudhara siyana ine nduwe dzevanhu munoona dzakadyiwa neacid pakatava kati dzakazara tsete Hata rako mfana wangu wakadzi ava vanongogona kungoita makeup chete face mfana unongoposhera white powder unongoposhera poshera face powder anongogona ngoposhera face powder kupesa
haa rega tiende naye mfana wangu okay maofficers
giraffe ko mukadzi uya wekutenderedza varume kuita kunge manduwe vaya azobatwa kamda asungwa manje asungirweko mfana wangu kushaya magaro kunosungisa here ah hanzi fraud baba hanzi akadya mari dzevanhu dzemarounds dzeproperty hameno zvinongotaura ipapo kuti marounds api aya ee vakomana ka mombe yemurombe abereke nezuro guru rake nasi mujeri saka toenda neguru rake remukadzi amene kuti aikechesa here kune varume varingochema pasocial media guru redu guru redu vakomana guru redu raenda baba hazvina kumira mushe baba haa ndo anonzi mamhepo mbono mamhepo ake asumudza magaro mudenga mbono mm. gore rino zvakaoma ah mdara ameno vanhu vari kungoti hanzi akadya mari dzevanhu mdara hanzi zvezvezve mafuta aizora wati wati aiba futi mdara hanzi aibira vanhu mdara achibva avhara vhara nekutuka mdara nekupopota mm. hanzi anga akasimbira kumuromo sepinjisi achituka vanhu ah, panangu apa unosati munhu eye aituka vanhu vese mai saka anobatsirwa nani mai Ah, mdara vanhu varingoti dai atisira guru mdara. Vanhu varingochema neguru raenda mdara. Oh, ko guru rinogosara sei? Handiti guru ndo rakaita kuti apiwe zita raakapiwa here riri pachitupa pake mbono. Inyaya yeguru rika iroro. Haana tsvimbo ko, ane guru ko. Ah, but mdara pakaipa mdara. Ko vana vake manje vachaita sei mdara? Mm. Ah, zvakaoma mdara. Ah, but mdara handiti ndimi here maimborovana naye handi maimborova guru rera 25 strokes here 25 rounds mudara endeka munobatsira mudara chimoko chenyu chakunyura ka mudara pindirai mudara hoho iwe taura pasi mfana kuenda kuporisi nini ndobva ndatonzi newewo boyfriend yacho aa handiite izvozvo mfana ngabate zizo natinashe ani ndo vakachata nawo vachidya mari dzevanhu vapiwe mari nemufesi uyo wegwembe ina ndite izvo zvomufana wangu ndisiye ndisiye zvangu ini Ah, ah, maramba mudare mambo wangu tadzoka zvakare nenyaya yamaititi ukubira vanhu mastreets uyu but ari kuti aiba yebhosi anga akadhakwa nemapiritsi anonwa right unobvuma here nyaya yako iwe maititi handibvume because ndakatonyora inini ndakatonyora mari yangu and handitongo zvechiwayi inini handitongo zvechiwayiwayi iwe ita order hakusi kumba kwako kuno ko deti rawakasaina uchifanha kunoita community service yausina kuzonopedzisa chii chakaitika ndiri public figure inini pandakatadza kuita community service yacho vakadii kundisunga hapana singaziva adresi yangu pavanhu vese apa even mimi mese muno munoziva adresi yekumba kwangu mimi hapana singandizivi apa Ini ndinongokuziva kuti uri pamberi pedare nhasi uri kutongerwa mhosva yekuba mumastreets ndozvandokuzivira nazvo hapana zvimwe republic figure ende handisungike zvekumhanya inini ziva kuti imba ino ende yemutemo haisi yemajokes hapasi pasocial media vana pamunoswera muchitukana nana keti namasomere nana tatelicious muchiita zvamunoita hapasi panapa right hatina nguva yekutambisa uchagara 12 months mukadzi any last words zvichemo zvako maititi ndinorwara ndinorwara mufunge handisati ndatomwa mapiritsi pababa ende paya pandakatizoita community service mapiritsi angu aina apera plus ndakashaya mapiritsi ndinoita kunge ndinopenga dzimwe nguva handina mapiritsi musystem izvezvi pasuva ndiri kuita kunge ndinopenga penga ndiregerereiwo nai please forgive me please please Chichemo tachinzwa. Nine months mukati. Officer, endai naye. Ndiri comedian, please. Ndiri, ndiri wevanhu, please. Ndiri wemajokes. Ndokumbira munditonge zvakare munditangidzirwa kunditonga. Ndokumbira mundiregerero. Hamba wena, hamba wena. Ndiri vana kumba, ndiri vana vari kuda chikafu, voda kuchengetwa, please. Baba, ko ibirthday ka ramai vaya vaya baba? Amai vapi ko mfana? Amai vako here? Kati amai vaya vaya mfana ngo wakarwa 25 strokes vaya.
Aa, ibirthday ramai titi mdara. Kuchikurubi kumdara, kuri kubvira bvira mdara. ya ya ya ya ya manje birthday racho rongopfuura here mfana wangu bcause ndechedu kachimaitidisha ndechedu chimwe chedu mfana wangu ndochinotimirira pasocial media mfana wangu chinopedza masports chimhondoro chechikadzi mfana wangu hayi live mdara handeye kuchikurubi mdara Ndewedu uya mdara. Happy birthday, happy birthday tinomuimbira mdara. Manje anomwei manje? Oh, uyo ndiyo mazambezi ka manje. Manje tomaisa pai mai mazambezi bozi hey. Ane ngura manje mukano mangu mwa wana ndva kona ngufenda mdara. Ah, motoshava mdara mundebvu menyu mdara crate mdara monomuigira mdara
ah, kutara life mfono handiti vadanotenga apto vadamuendesera mfono inini pandakasungwa pandakapinda muprison thats when i realized kuti kusungwa hausi huranda chete but also zps is empowering women e, nemhosva dzatinenge takaita idzodzo tikapinda vanotitsvagira zvatinokwanisa kuita saka mujeri umu ndakasvika mune maprojects ekuruka mabhegi muri kuona vasikana vamwe vakagara pasi ava ndo vairuka vanga vari maexperts ndovanangosvikowo ndobva ndatangawo kudzidzira kurukawo mabhegi saka ndakatangawo kutoruka mabhegi ndichiruka mabhegi every week ndinotoruka mabhegi achienda kumba achinotengeswawo for the welfare of my children ivowo vari mujeri imomo vanorukawo mari dzavo dzinochengetedzwa kana vachida kuti dziende kumba dzoendeswa kumba also pane project yesalon pane mahairdresser amuri kuona nevanoita zvebeauty manicure and pedicure pano vanoitawo futi zvesowing vanosona hembe unfortunately havana kuuya nadzo but vanotosona hembe dzakanaka dzinotopfekwa dziri fashionable kune vanoita zvakare zvepoultry kune vanoita zvakare zvefarming is a whole lot of projects dzinoitwa mujeri zvekuti ndakazotombozviudza kuti dai ndakapinda mujeri kudhara ndatowo millionaire because tiri kuimpawiwa zvakanyanya like myself I'm a working woman ndafara because ndabva ndine something chanosvika ndichiticha madzimai uh, ari panze kuti unogona kungozvitira your own business woman usingashandire munhu maoko ako chete inini chaenda kutoruka of course ndaitengesa hembe nekuita chino nechino but patoo nerimwe new business line randanawo rekutengesa mabhegi and eh, iam very grateful uh, to uh, ah, Mr Chihobvu muridzi wemajeri naamai neZPC yese nekuti Empower havasi kungotitora sevaranda vakaita mhosva but vari kuti gruma nekuti nature so thank you very much ZPCS
Baba mane bachkoro, baba mane bapiro, baba mane bachkoro, baba mane bapiro. Naga birwa, it's a hey, naga